Mesûd Qaya nivîsî Nîsan û meseleya dinyayê ji bo Bîlal Tu jî zanî Bîlalo ne ez Leybnîz dibêje Ji nav dinyayên mimkun a herî baş e ev dinya Qeniza mere dikare vê gotinê wiha berevajî bike, Ji nav dinyayên ne mimkin a herî baş e ev dinya. Nizam tê çi bibêje lê Quantum Miles dibêje na bi min be jî naye. Lê ne bawerim ev bi min mabe. Wekî tu jî dizanî mesele li vir ne başbûn û ne başbûna dinyayê ye. Esil mesele mimkinbûn e. Û ji mimkinbûnê widetir metafîzîk. Lewma car din tu jî dizanî pirsa min ya lijor ji bersiva Leibniz metafîzîktir e. Û vê jî zanibe ev pirs qet ne berevajîkirina fikrê Leybnîz e. Esil ne pirs e jî û tiştekî ji Leybnîz cudatir nabêje. Berî ez dest bi vê nivîsê bikim pirsek din di heşê min de hebû. Lê bi telaq niha nizanim ew pirs çi bû. Meyla Sino çi dibêje tu zanî? Belê dibêje, dibe ev dinya ya herî baş be û dibe ya herî ne baş be. Lê ji nav wa dinyayan a herî eseh e û dibe ne ya herî eseh be jî, lê dibêje, ez jî bi vê gotina xwe tiştekî bi qasê gotina Leibniz eseh dibêjim. Naxwe îja ji te dipirsim, Bîlalo, Ji gotinên va her du zamoteyan kêjan bêtir metafîzîk e? Ez seh bersiveke te heye, kengê dilê min careke din çû be hîvterikan ez ê werim li wê bersiva te ya ne ez seh godar bikim eger be hîv qert nebûbin. Bi îzna te jî be ez ê cardan vegerim serê monologê. Tişt nabe ez ê îro bi ya xwe bikim. Dîsa Meylnesex dibêje, Ji tunebûna Xwedê encama dinyayeke bi kaos derdikeve. Dinyayeke wiha ye ku li wir Xwedayek jî dikare bixwiliqe. Na xwe dibêjim, mimkun e ji nav dinyayên herî mimkun dinyayeke nebaş ava be û belbî ew dinya ev dinya be. Yan jî ev xweda ev xweda be. Wê gavê ez car din xwe dubare bikim. Esil mesele mimkunbûn e. Dubarekirin ne tiştekî ew qasî jî xerab e. Ji vê gotina min bila ev neyê fêmkirin. Yanî demek tiştekî nebaş e. Lê axir ne tiştekî ew qasî jî nebaş e. Mixabin. Ev fikirê we ye. Nikarim xwediyê lê bikim. Anha belediya dêrikî biya niha gotibû. Tiqat tiqat ev der belediya dirikiye. Fikrekî neh deh salî winda bûye. We kî wî dît serî wî kin û xêra xwe bînin belediyê. Fikir jî winda dibin. Rov bi rov pirtir dibin. Bi min gere bêtir winda bibin. Carna difikirim. Ka niza em çi tarêş in ewqas fikir ji me re lazim bin. Gere mereb awayekî bi dawî bike, lê carna ne mimkun e. Wate fikir wenda kir hela, tê çawa xwe wenda bikî? Ne mimkun e. Bifikire ew dinya baş ya Leibniz ji vê tiştê bîst ka berê min got mimkuntir e. Dê ji hesab li ba te û cardim bifikir Madem fikir hîna ewqas pirr û belaş in, dibe salekî Nîsan berî Adarê were. Bi min mimkun e, madem her tişt li gor mimkunbûnekî ava dibe, çima ev ne mimkun be? Me yê Lasox ji vê gotinê re li çepikan dide. Welhasil bihar e, tu dibînî navbêna Nîsan û Gulanê ye, fiqîna bayê Belo ye. Ez ji efendimê xwe re bêjim sira bayê pêşîn li serê gul û sosnan dide. Min ji efendimê xwe re got dengê kew û sûskewan li nezeran dixulxule, ewte ewta kûçikan e. Li vê destê sibehê û xirexire xewaran e. Lê hêla din e axir mimkun e bibe sibe, na ne mimkun e. Her tişt pir dûr e, bi qasî mimkunata xwe. Her tişt pir nêz e, bi qasî hebûn û nebûna xwe, yanî mimkunbûna xwe.